Mi tu pawh mai hian mifing nih hi kan duh theuh awm e. Sikul vela zirtirtuten thil eng emaw min zawh changa a chhang thei pawl leh classroom chhunga a fing ber nia kan inhriat changa nuam kan tih theih zia ngaihtuah chuan khawvela mifing ber nia hriat nawm dan tur chu kan hrethiam thei mai awm e. Guinness World Record buah hian khawvela a ber kaite chu chhinchhia an ni hlawm a. Mahse Guinness World Record bu i keu i keu pawha i hmuh miah loh tur chu khawvela mifing ber hi a ni. The PB channel i thlir mek a, YouTube algorithm a min puih ve i duh chuan Khawngeiin ka video hi min lo like sak ve ngei dawn nia. Mihring fin leh fin loh hi teh harsa tak a ni a. Mahse a tehna kan neih that pawl chu IQ test hi ni awm e. Mahse IQ test pawh chu kum zabi sawmhnihna hnu lampanga hmuh chhuah a ni a. Chuvangin kum zabi sawmhnihna hma lampanga mite fin leh fin loh chu teh theih a ni tawh dawn lo tihna a ni. Chu a chhapah. IQ test hi fin leh fin loh teh nan a lo rin tlak ber hauh lo mai. William James Sidis, kum sangkhat zariat sawmkua pariat a piang hian IQ za thum vel a nei nia chhut a ni a. Kan hriatthiam theih dan tur chuan Albert Einstein-a khan IQ za sawmruk atanga za sawmkua vel a nei nia chhut a ni. Chutiang zet chuan Albert Einstein aiin William Sidis-a chuan IQ a nei sang a. Kum hnih a tlin hmain chanchin bu a chhiar thei tawh a. Kum sawm a tlin hmain tawng hrang hrang pariat vel chu amahin a lo thiam hman a ni. Kum sawm pakhat a rawn nih chuan Sidisa chu Harvard University-a kal thei naupang ber a rawn ni ta a. Chuti chung pawh chuan Sidisa chu an University-a Mathematics thiam pawl a la ni ta che va. Mahse khawvel hriatah mi fing tiin a lar ta tlat lo mai. Siddhisa hi a tet te atangin a nu leh pa te chuan a educational line ah chuan an nawr nasa hle a. A zirna lamah thiam hle mah se, vantlang hnathawh leh thil tih reng rengah a khawr hle thin a ni. Harvard University a zawh hnuah chuan hna pa ngai thawkin lehkhabu te ziak ve mah se, mi fing ber tia hriat a ni ngai lo va. IQ erawh a sang hle thung a ni. Khawvelina a hriat mifing i zawng a nih chuan Chinese philosopher pakhat Confucius a te, Spanish writer pakhat Miquel de Cervantes a te, American chess thiam lutuk mai Bobby Fischer a te, film siam lama mi turu Stanley Kubrick a te, physicist leh chemist ropui Marie Curie te, Greek philosopher ropui Aristotle-a te, physicist bawn lutuk mai Albert Einstein-a te, tin, music lama mi chung chuang tak Mozart-a te ang hi khawvelina mifing a tih te chu an ni a. Mahse an ni ho hi han bel chiang han bel chiang ta ila, thil thiam bik nei vek an ni. Aristotle-a'n philosophy lampang thiam viau mahse, physics lampang chu a thiam hauh lo thei a. Tin, Albert Einstein-a pawh Mozart-a chuan music-ah a dah nil viau mai thei a ni. Anih chuan tunge khawvela mi fing ber chu ni ta ang? Mithiam tam tak ten khawvela mi fing ber nia an ngaih chu hepa hi a ni, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hi Florence atanga hla lo teah Kum sangkhat zali sawmnga pahnih khan a lo piang a. Leonardo hi chu CDs a ang lo takin a tet lai atanga nawr a ni ve lem lo va. A nihna takah chuan zirna mumal pawh nei lova amah a inzir a ni. Chutianga zirna mumal nei lo chung pawh chuan a thih atanga kum zali velah a thiamna chu a rawn par chhuak ṭan ta a, hepa hi lemziak thiam mai mai chauh a lo ni lo. An hun lai khan lemziah chu thil hlawk tak leh sumdawnna pawimawh tak a ni a, chu sumdawnna chu hmang ṭangkaiin a lemziahna puanah chuan a thiamna leh finna chu a lo dah thuk ru reng a lo ni. Leonardo chuan ruang sawmthum vel chu chan darh vekin, Mihring taksa leh kawchhunga thil awm zawng zawng chu a zir chiang a, chuta a thil zir chhuah chu a lemziahna puanah chuan a ziak chhuak ta thin a ni. Chu a thil ziah chhuah kum zanga hmalam daih tuah mi kha vaw in ni thlengin medical textbook tam takah chuan hmuh tur a la awm a. Da Vinci-a hian mihring taksa hrang hrang atang hian thil tam tak mai chu a hmu chhuak a. Chung zinga a pawimawh ber pakhat chu kan lung chanchin hi ni awm e. Leonardo hian kan lung hi tihrawl niin pindan pali a awm thu ziak chhuak hmasa ber tu a ni a. A dawt awm dan a ziah te chu tunhnua science thiamna hmanga proof theih a ni chauh a ni. Tuna kan hmuh mek lemziak hi Vitruvian Man khawvela lemziak lar ber zinga mi ni a. He lemziak hian mihring taksa hrang hrang chu a pho lang a. Chu aia he lemziak makna chu a hnuaia thu inziak hi a ni. A hnuaia thu inziak te hi. Mawi taka inziak ni mah se, darthlalang hmang lo chuan chhiar theih a ni lo va. Leonardo kha ambidextrous niin Three Idiots fim-a virus a ang deuh khan a kut ding lam leh vei lam a hman thiam dan a in ang reng a ni. A thil ziak zinga lar vak lo pakhat chu Imola map hi ni awm e. He map hi thlawhna atanga thlalak ang mai a ni a. Vawiin ni thlengin chunglam atanga en pawhin He map hmang hian Imola hi a la zawn hmuh theih a ni. He map hi Da Vinci-a hian an Emperor Cesare Borgia tana a siam a ni a. An Emperor chuan a thil siam a duh em avang chuan Leonardo chu an Chief Military Engineer leh Architect ni turin a chhawr nghal a. Chu dinhmuna a din chiah chuan Leonardo chuan a finna chu a rawn phawrh chhuak tan ta ni. Borgia tana a thawh chhung chuan Leonardo chuan tank lem te, khawvela humanoid robot hmasa ber tur te, silai puak rang chi machine gun tur a duan te, tui chhung luh kawr, tui hnuaiah pawh thawk theihna tur kawr te, tui chhung lawng, submarine, hmasa ber tura ziah te, self propelled car leh helicopter te chu an hun laia han siam rual a ni lo va. Leonardo-a idea te chu a thih atanga kum zanga velah a puitling thei ta chauh a ni. Leonardo-a robot design atang khan NASA ho chuan an humanoid robot hmasa ber tur chu an siam a. Leonardo hi kawng engkima a fing ti la kan sawi sual tam awm lo ve. Van pawl phut chhan dik taka sawi fiah hmasa ber tu a ni a. Lei hnuaia ran nung ruang atangin Nova hun laia tui let kha thil thleng tak tak a ni tih sawi fiah tu a ni bawk a. A thil thiam leh a finna hi mi pakhat nei atan chuan awi awm loh khawp a ni. Leonardo-a idea te hi a advance em avangin a hun laia scientist te chuan hman tangkai ngaihna an la hre lo va. Chuvangin vantlangah an tlang zarh lem lo va. Tun hnua an hmuh chhuah leh hma chu a inthuk ru ta ni. Heng mai bakah hian kan hriat theuh angin Da Vinci-a chu lemziak thiam chung chuang tak a ni a. A lemziak pakhat, Salvatore Mandi chu khawvela lemziak man to ber a ni a. Tin, a lemziak pakhat, The Last Supper chu khawvela lemziak lar ber zinga mi ni a. Tin, khawvel hriata lemziak hming thang ber leh lar ber chu Da Vinci-a ziak tho Mona Lisa hi a ni. Leonardo hi painter ringawt pawh ni se mi ropui a ni sa reng tawh a. Chutiang bawkin scientist emaw inventor ringawt pawh ni se mi ropui a ni reng tawh a. Mahse zirna mumal nei lo chung pawhin chung nihna zawng zawng chu a nei thei a. Mi talented tak chu a ni ve hrim hrim a. Chu mai bakah chuan mi tam tak chuan a hmeltha hle tiin an sawi bawk a ni. Leonardo hi mithiam tam takin a khawvela mifing ber an tih a ni a. Khawvela mifing i tih ber comment na lamah i rawn sawi ve ngei dawn nia. Aw lehkha ti zawng kha tun ṭum atan chuan ni leh phawt mai se la. Thlirtu zawng zawng te in za vaiin video leh ah kan inhmu leh ṭheuh dawn nia.